Dîsa jî xala duê biryara vîstevalê ser çend şîvetkar a hatiye dana. Ew jî ew berêz bûnî ku berî min ke serokên gerên çûyîn filmevîstevalê bûn, wekû şîvetkar hatine destnîşankirin bo filmevîstevala Dûgê. Ew jî ji van berêzan pêk tên, Mamosta Adil Hesen, Mamosta Eyûb Remezan û Mamosta Ferhat Edrîşî. Dîsan jî rawêjkarê vê gerê ya filmevîstevalê Mamosta Memed Ektaş jî gel daye. Ger derî ve herî ku tenê xala divê behs keyne ve, qonaxê li fîlma Vîstavala de tê da derbas bûye ve ya diyar e wekû gerên çûyî ve ji çendîn xala pêk têtin. Ew jî qonaxa wergirtina qonaxa ragihandina fîlma bûye, paşikê qonaxa wergirtina fîlma bûye, paşê qonaxa vavartin û hilbijartina fîlman bûye. Paşîkê ev qonaxa min kentê de ji prêskonfransê dest pê diket û çêkirina ketelokê û karên teknîkî û datayên bênewergirtin û ragihandina wan fîlman yên ku diçine beşê de yên pêşbirkiyê de û fîlmên diçine di beşê skrîn û nîşandanê de. Goreyî wê qonaxa min kentê de çend ronkirine ka dê herdu mamosta û hevaltme dest pê kene ve dî derî vê deyne.

Ev e jî derencamê renc û keda gelek hunermend û sînemakara wê ye ku li vî bajêrî şev û roj kirine yê ku hindê duhok bi te xwedanê masterîn bûyera keltûrî û rûşenbîrî ne bi tenê li astê Herêma Kurdistanê ez barim li astê Iraqê jî ku ev e bastrîn bûyera keltûrî û rûşenbîrî û hunerî ye li vî bajêrî. Dema jî em xwe serfiraz û xweşhal bînîn ku evrike em jî bişîn qonaxekê ji qonaxê jiyanê de xizmetê bikin wekî hemî hevalan ku Sêda Eyûb jî rûniştiye ku mavê di birî de gelek xizmet kirî ji bo serê xistina vîstavalê û gihandin bo gera heştê û ewro jî berdewamî dan li ser vî karî ebe jî Jiyaneka normal e ku armanca me hemiya ew e vîstaval here ber dam û ya zîndî bikin. Ekîd filma vîstavala dihot demê em behsî armanc û strateji dayê bikêne ve ez barim gelek armanc û vîstaval gelek armanc û stratejiyê tu de diyar in rastî. Şiwana jî demê em behsî masirîn, bûyera keltûrî dikêne ve vî bajêrî, Ez bawerim armancê tu jî gerek mezin e jî. Armanca serekî ku em behs bikê nebe diristkirina riyekê şaristanî, roşenbîrî bo vî bajêr. Ew bi xwe jî xaleke gelek giring e. Tu biçê rodaweke gelek mezin, Rêyekê dî yê geş, yê şaristanî, yê roşenbîrî, yê medenî bi devî vajirî. Derencamê wê jî xirvekirin û komvekirina gelek sînemakar û mîdekaran yên cîhanî û yê tnaxoyî. Dîsan jî ew kesên ku nêzîkî warê hunerî çi ji mîdekara û rexnegira û ew kesan in ku ev rike di nav vî çarçoveyê de kar dikene be. Armanca di ya girêng xweşkirina zemînê ye bû genca. Ev genci kovî bajêrî ew ya heza karê hunerî û karê sînemayê hey ku vîstaval baştirîn dergeh e ku tu bişê şiyan û viyanên wan ev li nav vîstavalê de berhem bînî û dîsan ava bikey. Bi hundê ev kesê he sibahî Ser vê rêbazê berdewam bitin û xizmeta evê dozê bikete ber. Xurtkirina sekterê aborî û geştyarî û heta du mahê yanî demê vîstava li welatekî li bacêrekî têne encam dan û têne dirêzkirin ez bawer im ji gelekî rûyên dî gelek sekterên dî ew bacêre vejena ka dî bi xwe ve dibînitin.

Ew bûye raciya bike reng ve dana me hemiya tê de we dîsan dana niyasîna me wekû netewe, wekû niştîman. Evro ew dergehê he rêka filme bîsawalî ye dest kirin. Gelek armanc û bijîn gelek îstratejî li pişt vê hene ku em behs kine ve lê da gelek wextî ne ku jîn Ez ê behsî xaleke dî ke me ve salib derbas bûyî nehê neh bî sabah tete kirin. Ev salib bû du heyî ve hatiye paştî xistin. Ew jî bo du eger re an bijîn bo du boye re hatiye ve paştî xistin. Ew jî êk hebûna vî petayî an bijîn covid nozdeh ku ez bawerim hemî dinya pê ve mijîl û hemî dinya

Demê me hest kir ev miroveyê kete ber gefet nemanê û şinavçûnê. Hingî wek ma esar û şembîrî me xwe dît em destpêka her kesekî ne em ewan rênma cêbecê bikin. Ew rênmayên ku di wextê de ji Wezareta Saxlemiye dîsan Wezareta Navxwe derketîn, Eger eger erkek ser me bitin, wekû hawlatî du erk ser me hene wekû em saziya rûşenbîrî de kar dikene me. Yek wekû hawlatî, du wekû saziyeka rûşenbîrî çi kem ser wî bi nemayî hatine avakirin. Hemî kar hemî xizmet bo avakirina mirovî. Lewma jî demê mirov diketibe ber gefê tişt navçe û nêv mirinê, ez bawerim hemî tiştek rawistin bo hindê mirov bête parastin. Eve bûyerek bûye ku Bîstaval di wextê xwe de ne tê kirin. Boya re divê jî wek ku pêwageh em hemî nav bijîn waqeyê evro yê Kurdistanê û yê Iraqê ku evro em hemî li pêşiya me hilbijartinê di Encûmenê Nêranên Iraqê ne. Ev e jî egerek bûye, rastiya wê egerê he ku bûne eger ku Bîstaval bû bû du meha biçite du mehayê kasalê ku dê heyî be ya zêde kirin. Me verê ez bit ez yani her bu tamamkirina karê me yê û bijînê hevalet berdewam ku sala derbas wê kirî. Yani bit ez verê yani spasiyeka bêsinor ya ya taybet jî bi wan velantî ra wan xwebexşa ku sala derbas wê berdewam gelma bûne hemî wextê xwe hemî şiyan terxan kirîn bo hindê bizava roşenbîrî taybet jî vî salan serkevitin. Ez vêrê destxweşiyê li dikem û spasiya wê dikem hêviya me ew ev sala jî heman ruhiyet, heman viyan, heman dilsozî gel me kar bikene ve. Projeyekî girîng ev sal e em spasî ve dibêjim projê Nuhat û projeyekê gelek girîng e bû me wekû filme Vîsteval ku palpiştî û piştevaniya gotê enstîtû te. Ka projehe projeke avakirina jiyan in, ew genc in karê filmsaziyê dikin. Ev e projekê gelekî muhîm e. Ev sala jî li gel me Rokobî Saval li gel me ye. Ew proje bi hundê ye ku tu ev gencê vî bajêrî ewî viyan û heza karê hunerî û sînemayê heye bêne amadekirin, bêne perwerdekirin, bêne fêrkirin. Serkarê sînemayê ê ser çar mijên teveran e, an mijîn ser çar mihwarên serekî ne, ew jî rêka hindek workshopa, hindek semînara, çar rahînarên biyanî ê Şaraza ê diyar di nav cîhana sînemayê de dê wan gencan ê zikisîh gencan e dê dê amade ken û berhem ken di berhev ken û bo hindê ku berhemê di xo an ew berhemek heta du berhema bêne helbijartin û piştevanî lê bête kirin. ku li derencam de jî ew berhem bine berhemê vî sevalê û berhemê vî bajêrî. Bi rastî projeyekê yanî dilxweşker e. Umêd e hindê ku bo sala di bêyê de em bişên pitir ew bîyavî berfirehtir lê kêne ve, pitir bişên kontakeke baştir bikin. Bo hindê em hindek projeyên dî yan hindek karên dî gel gotiya înstîtût yan dîsan gelek rêkên dî yan gelek bijîn sponserên dî ku ev jî yanî karekê pîroz e.

Dergeh hatine bêjin qutan ku ev sponsere û ev bêjin kesên pêşîrvoy û dewlemend û çi navê kompaniyan bin, çi kesanên qutan şan bin xizmeta Vîsavalê bikene me. Ev e jî ku xaleke girîng e ku weke stafê Vîsavalê gelek serkar dikein. Bi hundê em bişên ev ê Vîsavalê pitir dewlemend bikein, pitir zengîn bikein bi şanên pispora û kompaniyan.

Lê heta ev rike jî min ew daxwasa ye, ew gazî jî heye bo hemî taybet ji bo Serokatiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê û Wezareta Rûşenbîrî û cenabê Parêzgarê Duhokî jî ku pitir harîkar bin bo dabînkirina budceyê û dîsan hemî rê û rêkarên xwe bikar bînin da budce bigihte me û damişên karê xwe diristî beyne qonaxa dumahiyê û encama

Pitir ew dinyayî bû dirist bikin, da kotayî bijîn bi karê xwe bînin û gihîne encamên dimahê. Qonaxê baş hatine birîn, heta evrike em pê xwe şîn, meşiyan yanî bijîn ev barodoxê evrike em têde derbas bûn, heta qonaxeke baş hatine derbas bûn. Dimayek axiftin, hêviya me ew e jî, Covid nozdeh nebite eger ku bi te sedema hindê ku em neşên yanî kar û kiryarên rojane yê di vî sevalê encam bideyn. Hêviya me ev e selametiya hemî xelkî û ew mêvan li bo me tên jî ku sax û selametî derxwazin. Dubare spas bo hemî ew. Bûbûrin heke min dirêj kir min jî. Zor spas. Spas berê her tiştî destpêka festîvalê yanî yekemîn festîval heta îro kampanya Mîtos Fîlm kampanya Ez Rêve Birêvê Me em partnerekî festîvalê bûn û em bêhtir bernama festîvalê ya nîvdewletî û Her wiha jûriyê festîvalê û pêvendiyê festîvalê gel sînema dinyayê em saz dikin. Îsal mijara sereke ya festîvalê jinge ye. Yanî jinge dive mijarê gelek fîlmên cîhanî û yê hinek fîlmên kurdî jî. û festîvalê de cihekî fire digre, mezin digre. Sedemê hilbijartina vê mijarê jî xwe Covid nozdeh yek sedemek e ku ez dikarim bêjim heyfa jingehê bo mirovatiya siyaseta dewleta û neparastina jingehê bû. Di festîwalê de hûnê fîlma temaşe bikin, di wir de bêhtir ez bawer im ev meseleyê bê nîqaşkirin jî. Festîwalê heta vê gavê fîlmê ser lê dane yan jî fîlmê em Lê ger yane me dawetî festîwalê kiribe bi giştî nêzî hezar fîlm in bes ji wana şesit fîlmê nîvdewletî hebûn. Ji wan şesit de me nêzî sêsit fîlm dîtin û. Fîlmê serî festîvalê dabûn yê nîvdewletî gelekî wan dikarim bêjim me astê wan ew nedît yanî gelek bilind nedît ji bo wê jî me xwe xwe festîvalê cîhanê sala derbazbûyî festîvala berlînê dest pê kir heta Meha derbas bû Festîvala Karlo Vîvarê me gelek festîvalê cîhanê ew kirin. Fîlmên nû geriyan û me dikarim bêjim nêzî pêncî pênc heta şêst fîlm destnîşan kirine ji bo beşa nîvdewletî em nîşan bidin û derve wê jî du sed fîlmê kurdî Serî lê dane hevalên Mesut Arifê bêhtir agahdarîya bide, ez bawer dikim çil çar fîlmên kurdî hatine hilbijartin. Dervayî wê me gelek fîlmên muhîme dinyayê dervayî kompetîşinê me ew kirine qebûl kirine em bînin festîvalê de nîşan bidin ji wan fîlma Hinekî wan li Kurdistanê ew bûne ji aliyê derhenerên Ewropî ve hatine çêkirin yan jî Ewropa hatine çêkirin. Mesela mînak fîlma Nutorno ya derhenerekî Îtalî Gian Franco Rosi xwe wek yek fîlmçêkerekî herî mezinî dunyayê tê qebûlkirin. xwe fîlmê dokumenter dirust dike. Berî niha Festîvala Berlînale ya Venedîk de xelatê mezin herî baş girtibûn. Fîlma Gianfranco Rosi Lubnan û Iraq û Kurdistan Rojava hate kişandin. Beşekî girîngî fîlmê xwe Duhokê hate Ew kir kişandin li Qala Nizarkê û nav gelek saziyên din yê Duhokê ew fîlmê bê nîşandan. Dîsa fîlmek ya derhênera Yûnanî Defne Şarazanî Du Xwişk Nav Agir da em bêjin kurdiya fîlmê. Ew fîlm qismekî wê Kurdistanê hate kişandin, qismekî wê jî Yunanistan wek Kurdistan hate taswîrkirin. Wê fîlmê em vê derê nîşandin. Dîsa fîlma Antonia Klick derhenereke Alman a Rojava hatiye kişandin. Fîlmek dokumenterî ye. Em pêşbirka fîlmê dokumenter de nîşan didin. Baran qet nesekinî navê fîlmê. Dîsa fîlmeke ji Lîtvanya heye. Ev fîlm jî li Rojava û Kurdistana Başûr hate kişandin. Her ev fîlma jî dîsa pêşbirka fîlmê Biyanî de ye. Dîsa fîlmek ji ew ê derhenerekî Norvecî û xwe eslî wî Kurd e Burva Amanpur. Ew fîlm jî dîsa Duhokê hate kişandin. Beşa ew ê de beşa fîlmên nîvdewletî de tê nîşandan. Yanî kurtasî bêjim gelek berhemên nû yê sînema kurdî eleqedar dikin yê ji aliyê derhenerên ewropî ve hatine kişandin jî em tînin festîwalê de. Derveyê wê her sal wek mizanin welatekî mêvan heye. Me rastî nîqaşên dûr dirêj kirin. Îsal me biryar da em Afganistanê wek welatê mêvan hilbijêrin û Serokê Jûriya Nîvdewletî jî derhenerekî Afganî ye Sidik Parmak xwe derhenerekî alemî dinya nas dike. Berî niha xelata Golden Globe girtibû. Sedemê me welatê mêvan Afganistan hilbijart jî çunkê êşê me gelekî nêzî hevdu ne. Afganistanê jî gelekî heta vêgavê jî bi gel terorîzma tundrev ya îslamî wa şerekî dikin. û bo me tecrûba kurda tecrûba DAIŞ'ê heye, şerê gel DAIŞ'ê heye, ev ê vê êşê em gelek baş nas dikin, vê gavê hemû derhenerên afganî van du sê mehên dawî ji Afganistanê reviyan bûne penaber, mesela Sara Kerîmî Em wek heval em hev di nas dikin û ew reviya Fransa, hinek reviya ne Îtalya, Tirkiye nizam çi. Me xwest îsal em fîlmçekerên Afganî Kurdistanê bikin mêvan de û dîsa fîlmên Kurdî yê yê welatê cînar ez bêjim hatine çêkirin bi derhene bi em bêjin derhenerê wan tirk in yan jî îranî ne yan ew in bes mijarê wan kurdistanî ne. Fîlmê wisa hene wek mesela fîlma nader. Seviyar xwe eslê xwe derhenerekî Azerî ye, Tebrîzê fîlm çêkiriye be zimanê fîlmê Seda Şêst Kurdî ye, ew jî dîsa beşa nîvdewletî de em nîşan didin û ez niha bêjim bira Mesûd bêtir behsa bernama Kurdî bike. Ku fîlm dida hatîne wergirtin, keftîne beşê pêşberkiyê de. Em dê ji dirêja filma dest pê kein. Filmê Bê Xak yê derhêner Tureç Aslanî. Filmê Xakê Pîs yê Ala Hoşyar. Filmê Dansa Elî û Zînê Mehmet Elî. Filmê Parastina Birayî derhêner Ferîd Karahan. Filmê Zalava yê derhêner Erselan Emîrî, Filmê Koçberê Biçîk yê derhêner Betîn Qobadî, Filmê Sadîq û Piling yê derhêner Rêber Doskî. Beşê belge filmên keftine pêşberkiyê de bo heştemîn Filmevîstavala Doyka Nêvdewletî beşê Kurdî eve ne, Nanê Pîroz derhêner Rehîm Zebîhî, Kîsele derhêner Şehram Meslexî, Hesen Kêf, derhêner Elîf Yagît Filmê Çîçikên Koçber yê derhêner Gul Artunan Filmê Casimê Celîl yê derhêner Celîl Batkanlî Filmê Sîpano yê derhêner Sînan Yildiz. Beşê kurtefilmên ketîne pêşberkiyê de bo heştemîn filme Vîstavala Dihokiya Nêvdewletî, ev filme ne. Filmê Heft Senfonî, derhêner Perwêz Rostemî. Filmê Evê Dî, derhêner Saman Husênpor. Filmê Aîşa, derhêner Cengîz Akayngun. Filmê Şîntil, derhêner Zanyar Mihemedî, filmê Jûr, derhêner Samî Mermer, filmê Dengê di nav pêla de, derhêner Navîd Zerî, filmê Îdo, derhênan derhêner Saman Mistefa, Filmê Sêva Dumahiyê derhêner Çelenk Cemal, filmê Sîber derhêner Macit Derwêş, filmê Hajotin derhêner Mihemed Seyîd, filmê Ez ê dibarim bajêrî de derhêner Qasim Ordek,